Abagusii ba Minto, Minto mwanya Getinge, naende ne chinsa chinde toitagete koratebania igoro y'egesaku giaito ase keigekeire ching'igekero chiaito, A Oboroso bw'ogotatera ayare ayaito buna mwanyagetinge, ng'a erinde egesaku getenene naende kemanyekane buya. Bono amang'ana nare naboorigwe amange naende aikire ase ensemo eye yaito ya Enogo TV, nonya twayakwaneire, igo nateebigwe nabagaaka, na abang'ina, na abasae. b'egesaku ng'a tiga anyairorere, gose ntokoonye egesaku. Naende amang'ana aya iga are igoro y'enyuomo, Minto mwanyagetinge, buna togokwana naye iga, abasae mbare isika bachandegete ase eng'encho ye chinchera, na ekero ngokwana abasae, igo onde abasae abaseke na abasae abasacha abamura, aa Enyuomo yabo yachakire koreterwa riberera ribe, na abagaaka na abang'ina abwo babwenerete koba abaise banyorire chikorera bakare gosari chinyuomo chi'abana babo. Naende igo ndoche na nobororo obobe, naende onye gegokorekana, Igo togocha gokori gipaka mwao nyomba, abagusii bakorore buna okoema egesako, buna ogotosareria egesako, abagaaka na abang'ina. Aa tinkomanya gose igo otaraisana kobakorera ekero enyaroka yaye eko, e, e, ekorigii boko, oboko bwabeire, enyangi yakorwa, enyangi ore oo, kwaegwa chiombe chionsi na kare nchiakariru chionsi, iga agwo goteena ing'a chionsi, naende mbete ne nenibende igoro, kwaegwa, naende noore bwomete omogaka na omong'ina oo, mobwatete oboiseke okoboko mwamorua enyangi y'ekanisa. Ekero mwakorire, emeti enyia eyio yaerire. Emieri etano rimo, six months, ay'omogaaka aye, nayotang'aine ase omomura oo, kogenda kong'anyia ebinto buna bagosanire na moka aye. Aye ning'o? Riria mwakooranete arwete mwao, oyio tari mokao, oyio tari, oyio tari iga are moka oria Bono aye buna omosacha kogenda ororo gosoa nyomba, na kong'anyia ebinto buna nebi'omwana oo omoiseke, ogosoa mw'omomura oo nyomba, son in law, ase ekegusii okwo nokoeema omwana oyio. Bonsi kwabaemire igo totageti nyuoma eyio ebe, naende tari igo rioka, ing'aki ogokora igo otari na baria baakanete gose baruete chiombe, ekiagera ekero baruete chiombe mbabegete oboiri, na oboiri obo tari aye bweka, oboiri obo nobw'abanto bonsi, eamate, eamate na eriiga. Igo otaracha kogenda gosoa momura o nyomba. Eyio ere ekeba ase omogusii, eyio ere okoeema abana, naende eyio ere etang'uchi embe egocha koreta amaakwa ande, tebwenereti ogende otabooreti gesaku keria. Baria baretete chiombe mogaikaransa tureti, mokagayana igoro ye chiombe, okaegwa, Naye otang'aine gochia omosubati oo komorusia ororo, omoeire ase ande. Negento ki'ogokumia mogaka oyo korwa Marani, na abande korwa Bogirango, na oyonde korwa Sameta. Mwatang'anirie chio chi chibesa kobua obomenyi bw'abana bao. negesaku, bono ngotosareria more egesaku, naende bono togocha kobarigia nechiredio echi, tobarigie nebimureka banto iga, tobamanye ekiagera ntobaigwete naende ntobaroche ase mogotoka, mototebie nki mogokorera iga ase ekegusii, yaani inwe ng'ai mwakinerete, yaani inwe mori bagusii, Ing'aki riicho rigocha kabere omonto oyomo, yaani, ng'aki ogotiga omwana omoiseke aakanerwe chiombe kabere, naende naye otangaine gochibwata. Omomura oyo na ise naki mwamokora? Chikorera echi chiao. Nkware rende okogenda onye baetanire, totebe baetanire, ekiagera naye naye insider, totebe baetanire, nkware koimoka ogende Orangerie korera yao mote na baana aba mbakomenya, chiombe chiao echi tigaririe obomenyo bonde. Ing'aki omoiseke oyo akomenya, naende obwate chiombe chinde, momanye gochaka koriika ebiina buna bono, tiga togende edivosi. Neeba ng'a nongwatagete edivosi, kanga aye araba oyo ataranyuoma asa omwana oyo omomura na omoiseke ng'o motayayi? Ng'o? ekiagera kwamorigeire ekiina ache ekiina, koti okomotebia ng'a iga agoita omwana one, iga agotara isiko ya enywomo, iga are cruel. Ebinto ebi, india aye kwaimanya six months. Egoika omwaka gwaakanirwe chiombe chinde, minto mwanyegetinge ase ekegusii eyio netang'uche. Netang'uche eye nao yabeire ebinyoro biaito mono mono, oyo togokwanera naende nkomorigitore atoere ensa chinde eto tobwate omogano totamanyeti, atotebi na inki ekagochiera bw'omura nyomba omogaka oyio tokorarigia, amanye gotoerera inki agochiera bw'omoiseke oye nyomba Koenia ebinto. Abanto aba bakoiraranera naende oirane ororo, obwate chiombe chi'omochie onde. Na inwe mokorwa chiombe motarasigana, momanye igoro y'omoiseke oyo inki gekobaria. Onye okaresa ng'onde egesarura ekerabu se ekiya, otatageti anywe omwonya komorora, tokomoigorera eba? Kei tata. Nkotiringa tore ekegusii, nkoema tore egesaku, abanto baisike ebisaku binde bichake gotuanga nonya nogotonyuomera ase engencho ye chimbu chimbe chia abagaaka bande, tinkomanya gose nimbwenerete kobaroka abagaaka, lakini chia abaibori bande bachakire kobwata chiombe kabere, iicho ndiare gocha kabere ase mochie kegusii ase omonto oyomo. Eki manya igo. Aa, baminto, abagirango baminto, abwo nabagetutu, abwo bagokora igo nabagetutu naende nabwo babwate oborai, naende nabwo babwa- bamanyete kogamba a- a- a- ase obogambi bore bogetutu, lakini bono nki eki mogokora korwa agwo marani? Aria bogirango bogirango ntaracha sameta, aria bogirango omoticho village omoticho omoigwete, omogaka nakare agwo osoete mokamomura nyomba, na abagaka mbare agwo moete osoete mokamomura nyomba. Ekero ase omoka amomura nyomba, naende nakanyuomete omwana oye. Inki togoturutumbera ekegusii abanto bamoticho? Abagirango baminto, ninwe mwamanyete korende ekegusii mogotiana monto oria irengo tata chaminto kakunama egesaku anyuma ache ngesaku agosire bono inwe nyomba ime inwe moroche na ngotiringa more ekegusii. Kegusii nkeri gochi gokwabera ng'aye bono oigo ore oyobono Buna aye bono ogosoa onde bwensi mpaka amanyinga? Apana, agwo yaya tekonyarekana. Naende abagaaka bakorwa bogirango, na abagaaka bakorwa bogetutu, na abagaaka bakorwa nyaribari, abagaaka bakorwa bonchari, abagaaka bakorwa bomachoge, igo tokobasorora ase ebinyoro. Tiga gotiga abana Gose tiga gotwaa yaba ebigaki ebike bianyorire abana baikire emiaka y'okonyuomu, bagotiringa na gosaria ekegusii ne ching'encho chiaito ne chingako chiaito ne chimbu chi'enyuomo. Yaya, ngosaria bare, ngosaria bare. Oche, oche osoe omwana oo nyomba nkegusii ki ekio, omobiari, giakobi noboo? Ai! Gwa. Ing'aki mokorosia enyangi, agwo saa meta, saa meta. Mosubati nanyuomu agwo, bamenyire nomogaka oye, banchaine, ee nonya mbare ase ase nyuna mwana, emiaka nonya ne ikomi. Ki mwamenya emiaka eye? nekanisa yanchire bono kobakorera enyangi, ng'a yaye baba okobwatera otame, na nyoko nere ore oo oeirwe chiombe, ee. Imori gochanda abanto, inki okobwatera chiombe onye komanyete tori gochi komenya? Baminto gaki omong'ina oyo. Abaibori ba bono nkoreta more echeche ase enyuomo y'abana baino, naende obomaene mbori na enyuomo ase omogusii igo yasikire, na ekero egento gesikire igegotwara amasikani aye, naende chi abakoyoo ne chikorera na abanto basikire. Kire mono ase emechie, nonya na ekero tokoenda amatanga ya amabe, ekero tokoenda emeyega, igo okonyora ng'a abanto bagokwanwa buya na abakoyoo ekiagera nabo bagerete ore egesaku, nabo bagerete ogocha gotwara abanto, na ekiagera obwo na oboiri bwe chiombe. Tinkomanya nki gekoria abagaaka na abang'ina. Abang'ina motagwancha binto ebi mbiiba, ekiagera nkoima tore egesaku, naende igo bono nkwangu tore ase chinyuomo. Abanto ngotang'a ng'a bare batigare abaiseke batigare abange batari konyuomwa ase eng'encho bare abagusii. Inki inki gekobaria? Na abasae nkwoboa abare konyuoma. Buna bono, ekero amang'ana aya akonya gokwanwa iga, Ekero nkoumire abasaisika ba, ba, abasae basomete buya, batagete konyuoma, naki bono riborio ndiri na ing'o nkonyuoma. Ekero abagaka bagokora iga, omogaka ako, yaani agotumia dowry, eh, chiombe chiria chibwenerete koruegwa, ing'a agosaba bono ne rigori agoaka, okonyora naye tori komoa chisaini, naende mwanchani na omwa, na omonya, na okoye, naende obogoria okoura enyaroka eye ochie koa oyonde. Egento kende, ng'aki bono enyaroka eye na omogaka oyo bakooma? Ng'aki bamenyete? Ng'aki bamenyete? Ekiagera ekero omogaka agocha komotebia ng'a bono karue aria genda aria, eria nere neinga ekomochanda. Okwo nokoima egesaku, okwo nogosaria egesaku minto mwanyagetenge. Nywomo onde are gokora ugo. Enywomo negento kiamasikani, naende naki noo togotwarera egesaku. Ase enywomo noo tobwate egesaku. Naya emegiro ye chinywomo ebi bionsi pi twagikeirie, twakwaneire, twatebaneiri iga ase enogo. Mware gwancha tosike enywomo, igo togocha gokorigia aye omonyene, tokobeka ase egesaku abanto bagote batotebi, naende nabo ogotetorwa, tori mokong'u otatetorwa ekero ogosareria egesaku erieta. Igo togotebia abagaka na abang'ina, na abasae, buna omonto ogosari richiko buna eri, iga abwenerete koretwa ase abanto otetorwa, erinde ebinto ebi bi bi bi bi bisikwe. Abagaka tobwenerete gosika ebinto ebi, naende amachiko naro Eh, amachiko naro nonya ne constitution ngokwana ere na tobwenereti gotiga nyuoma eye ogende eyende onye toranye solve disolve. Igo igo ayio na amagoso ayio na amagoso amanene ase egesaku na ase amachiko. Nochi obeke ebina notang'ani ebina nabo ogotang'ani ebina lakini intwe buna egesaku Ntotageti mekono buna eyio, buna onyore chiombe kabere, ng'a bono obeke ekiina gia divosi. Obwo noboriri, oboriri, oboriri ase egesaku, gochia gotoretera chitang'uche, chigocha gotoretera chimuma, ebinto bichake gokorekana totamanyeti ninki tomae gochaka ng'a obwo noborogi. Minto, mwanyagete inga omware gwancha tosike enyiomo, namachiiko y'enyuomo, buna abegetwe nabagaaka baito, buna abekire ne chikanisa, buna abekire neserekari. Tiga goturutumba obomenyi bw'abanto abake, tosarie egesaku, tosarie riika ri'abanto bare gocha komenya buya, eh, ng'a intwe ase eng'encho twaiboretwe engaki eye, yaya, ntogosareria abataraiborwa nabagocha as'ogosumberia na gosaria Ching'encho, chingako, ne chinyigekero chiaito ase oboroso bwe chinyangi. Aya gaki minto mwanyagete ng'a abanto buna abwo inche nasaba. Torigie nonya na abagambi, chi chief, eh, batoe oborai buna togokora abanto aba. Aba na abanto babwenerete koretwa eparasa, abagaka buna abwo babwenerete koretwa eparasa ya abagaka na abang'ina, baakwe ebiboko. Huh? Omogambi, aba na abanto babwenerete goakwa ebiboko, erinde Egento eke nkegenderera gosaria e community. Eh, we treasure a family, we treasure a marriage. Omogusii iga asigete enywomo. Enywomo is sacred ekiagera ase enywomo noo ebiaare bikorwa, ase enywomo noo oboiri bokorwa, ase enywomo noo okonyorera abana. Torasaria ing'ai Egesaku kegochi, ng'ai egesaku kegochi? Eh? Naki mwachakire kwangena bana mbagengeru tukia na abang'ina biara. Naki mwachakire kwangena ng'a ng'a inche muri- kwanga- mokoroka abanto amarieta atabwenereti. Naki mwachakire konya goeta kando erinde mosarie enyuomo? Tiga mbateebie iga, intwe nabagaaka tokorigia nabagambi. Omogaaka ogobwata chiombe kabere chi'omosubati, aye togokobeka ebarasa, ototeebie ninki eki'ogokora, na omonyaroko oyio Nere tomotugamie agwo atoteebie nki ekio agokora, gose nki ekio ogokorera egesaku ki'omogusii, komanyete amachiiko y'enyuomo korwa ebuku na gocha mpaka ase toikaransete ekanisa, korwa ebuku ekanisa mpaka ase ekegusii abagaaka bago bakogamba na kogayana. Ayio ayio na ayio namagoso amanene naende igo ntogokiri buna egesaku kia mwanyagetinge, ntogokiri. torende chingako chiito, torende egesaku giaito, torende enyuomo. Na abasae mwanyuomire, tiga go, tiga kotumia omokungu bobe, yaya, tiga komotumia bobe, okogenda gwakora ebinto bia ase gwakora, okogenda kwamenya ase iko gose ng'aki, kwarainyore na omogusia atebete na ona gento ki, ona mokungu. Teba nabauri mbange, baurete torori mwanchio miaka agatu kagatanga ng'a taba naki amborie. Naye nabo gegokobera, um, nkogosa more, nkogosera tore abanto baito abagusii, nkogosa tore. Onye aba onye nechiombe, kwabwatire chiombe, bwata echiomonto oyomo. Onye enyangi eyasinyire, nyebwatokani, irani chiombe, tiga agende oruu ao, naraegwe chiombe echio, nabo akoegwa. Tiga koreta ebinto gatia ne chigosori chitaisaini, igo totaete tobagekere naende tobatumie buna omofwano ase egesaku gionsi kia Gusii. Aya naro tobwate ase ogosemia, okoinyoria, okworokia na.